Elmira hanım, siz çoq yıllar devamında sanat saasında çalışasız, qırımtatar milliy sanatınıñ tarihını ve inkişafını ögrenip kelesiz ve tedqiqatlar alıp barasız. Mümkün olsa aytsañız, bugünde qırımtatar tasviriy sanatınıñ ve ameliy sanatınıñ tarihını bilmek ve teşviqat etmek ne derecede müimdir?
Bizim pek zengin medeniyetimiz, zengin sanatımız bizim, ve tasviriy sanatımız da pek böyle ameliy sanatımız teren teren tamırları bar. Estetika taraftan pek yüksek seviyede müzeylerin fonunda fond. Fondlarında saqlanıp qalğan bizniñ eşyalarımız, Allağa şükür, bar. O eşyalarnı baqqanda ğururlanasıñ. Bizim üle ustalarımıznıñ kanonnen üle tertipli ne çalışıp, güzellikler yaratıp, mına üle bir Ayinklik nen yaşama özü er taraftan güzel etip evini içün az barın güle içindeki duyğuları dinen bağlı terbiye milliy terbiye o bizde pek öyle yahşı taraftan Belli edi. Biz mında doqsanıncı seneleri, sekseninci senelerniñ soñunda, doqsanıncı seneleri qaytqan adamlar tırıştıq, mına bu, aqiqattan da, bizim qırımtatar sanatımıznıñ bu özüniñ özegini, onıñ eñ böyle bizim, köstergen, işte, bu üç yüz yıl içinde mında peyda olıp inkişaf etken sanatımıznıñ obrazsı, olarnı yahşı ettirip añlap, Böyle keçirip, yürekten onı avdet etmege. Men böyle tüşünem, böyle baqanda bizim pek istidatlı adamlar bar eken bizim. Allağa çoq şükür. Men öyle duya edim, no mında Qırımğa qaytqan soñ endi. Aqiqattan da öyle eken. Bizim pek yahşı nağışçılarımız bar, soñ qoyumcılar, soñ mına bu oyma, em demir üstünde, em ağaç üstünde ustalarımız peyda oldı. İşleri pek temiz. O sergilerde çoq iştirak etken soyların Mülküni aytmağa bile yüksek seviyede olarnıñ bilgisi, olarnıñ işte mına bu talant bar eken. Bir bir yerde oqumayı bile, no içinde olğan olsa bir de bir güzellikke sevda, soñu Özü toprağında, Qırımda o çiçek-gül açılğan kibi ana o istidatı açıla. Erinmeyip, onı ögrenip, onı bilip, çalışıp, soñ yavaş-yavaş başqalarına da ögretme tırışqan adamlar bar. Men ister edim, daa da çoq olsun bizim yaşlarımız Bu tarafqa aylanıp, çoqçaraq tasviriy sanatqa bile qulaq asıp, sergilerge qatnama, baqmağa, bile bir termin bar, rusça aytqanda, şkola glaza. Na qadar çoq baqsañ, balalıqtan ana-baba ögretseler, bu estetika duyğularıñ çıqara, No, terbiye, o da terbiye. Soñ öyle adam zengin, ruhiy taraftan zengin adam, soñ o adam aldatmaz. A bizde böyle bir söz bar, aytımlı edecem. Yalan aytqan, dinden çıqqan. Bizim terbiyemizde öyle çoq şey olmay edi, nişaretlikler. Mına bu terbiyenen dinde daa sanatımız böyle güzel-güzel tarafların açıqlap, kösterip, ifaq balalarğa biz onı ögretip, sindirip netsek, sanatımız yahşı inkişaf eterler. Elmira hanım, siz çoq yıllar devamında İsmail Gasprinskiy adına Cumhuriyet qırımtatar kütüphanesinen emekdaşlıqta bulunasıñız, em müzey hadimi olaraq, em sanatşınas olaraq. Bir sıra bizim büyük leyhalarımızda siz iştirak etesiz, bu em Qırımtatar kitabı dep adlandırılğan kütüphaneciler forumı, em Qırımtatar yazısı ve medeniyeti künleri, em belli bir sergilerniñ açıluvı, sanatçılarnıñ yubileylerinen bağlı böyle bir emiyetli tedbirlerde iştirak etesiz. Ondan da ğayrı, mına siz milliy sanatımıznı teşviqat etip, kütüphanemizniñ binasında mına fondlarımıznıñ qullanıp, Bir sıra lektsiyalar keçiresiz, bu video lektsiyalar em internet neşirler tarafından azırlanıla. Bu bizim ressamlarımız, mimarcılarımız ve sanat insanlarınen bağlı bu lektsiyalar. Bunıñ devamı olacaqmı?
Men ne ayta bilem, böyle bir merasimler yubileynoye data degen, yubileynen bağlı, soñ tematiçeskiy bir kerek daqada azırlansalar, azırlap endi mağa çıqsalar, men Allağa çoq şükürler olsun, yoq demeymen, nazlanmayım. Bir kereden böyle tırışam, Neçün deseñiz, men gurur ne bere, bizim böyle güzel sanatımız olğan soñ, onı añlatmama günahdır dep kimerde öyle tüşünem. Pek isteyim, çoq-çoq balalar, gençler, işte, yaşlarımız bir yerge barsalar, olardan sorasalar, A, siziñ medeniyet Nasıl? Nasıl çizgileri bar? Mına, başqa-başqa ükümetlerde bile qonuşqanda, menim pek balaban arzum, qırımtatar olğan soñ, özü medeniyetin bilmek kerek. Özü nasıl, nasıl bizde traditsionnıy mına bu başqa-başqa bizim işte qoyuncılıq, soñ toqıcılıq, Güzel tasviriy sanatımızda nelerni, er şeyni bilmek kerek. Onıñ içün men erinmeyim bu taraftan. Ömür boyu bir yerde bir şey istesem, qırımtatar medeniyetinen bağlı, maña telefon berseler ya da bir adres, tanışlarım, men o dahada turıp, O, böyle, barıp o adamnen qonuşam, yazıp alam, soñ ögne çıqa eken. Vot bizim yaşlar уже öyle çoqçaraq kerek tırışıp, bizim işte bir fayda köstermeye, men o pek balaban arzum. Elmira hanım, siziñ bir sıra kitaplarıñız kütüphanemizniñ fondunda bugünde-bugün saqlanmaqta ve oquyıcılar tarafından böyle sıq alıp oquylar, qullanalar. Bu em milliy sanatçılarımıznen bağlı bibliografik köstergiçler, em de bir sıra ressam Ve sanat insanlarınen bağlı bu kitabıñız nasıldır? Yañı kitap üzerinde çalışasızmı ve biz sizden ne bekley bilemiz?
Çalışam. Amma mına bu çıqan spravıçnik pek çoq qahat Soñki ayları izdatelstvoda olğanda, çalışqanda, anda böyle işke qatnağan kibi er kün baraydım, soñki bir qaç aylar içinde. Soñ pek eyecanlanıp, men isteydim, daa da ot yahşıraq kerek, daa da bir böyle, onı tüzetme, bunı qoşmağa, bunı netmege,

Bu men eñ sevimli cenkten evel olğan bizim ressamlar, soñ bizim ustalarımız. O birinci, Allağa çoq şükür, olarnıñ bütün, belkim de doqsan fayız, olarnı men çıqarğan edim. Tapılğan bu personaliyalar, o menemden çıqqan edi. Şimdi olarnen bağlı daa bir iş azırlamağa tırışam. Endi soñunce bu temanı, no, olğanı kibi daa da çoqçaraq, daa da yahşı, cagırraq öyle bir şey etmeye azırlana.
Elmira hanım, İsmail Gasprinskiy adına Cumhuriyet kütüphanesiniñ bütün hadimleri adından sizni kene bir kere siziñ Yubileyiñiznen tebrikleymiz! Yañı-yañı sizge ğayeler, yañı mevzular ve milliy sanatımız oğrunda daa çoq yıllar çalışıp, bizni quvandırğanıñıznı tileymiz. Hayırlı yaşlar olsun! Çoq-çoq sağ oluñız! Men
pek minnetdarım, mında kelgende külümsirep, Haves deysizm dep, bile bizim evel ezelden qarşınen degil, nenen qarşılamaq dep. Nasıl bizde edi, siz de öyle bizim terbiye taraftan özüzün, işte, böyle yardım etesiz, köstere bilesiz. Men avu spravıçniknen oğraşqanda Şevket Keşfedinov mağa yardım etken edi. Bu bütün kütüphanen hadimleri, sizler mağa çoq yardım ettiñiz. Soñki devirinde mına bu bir da bir fotosını tapma, bir da bir sılkasını öyle. Onıñ içün çoq-çoq sağ oluñız, çoq teşekkürler. Sizge de böyle bir Milletke daa da çoq fayda ketirmege Alla qısmet etsin, Alla sağlıq bersin. Sağ olunız, Mine efendim.